Helo a chroeso i sesiwn Sul gyda fi, Evan Fairclough. A fi, Griff Roberts, ni nôl yma am ddydd Sul arall, a mae gen ni uh, rhaglen special Pasg i chi wythnos yma. Uh, Sa'n gwybod beth mae hwnna'n mynd i gynnwys, ond bydd e'n cynnwys lot o stuff Pasga, felly newch yn siŵr eich bod chi'n uh, aros gyda ni i glywed beth sydd gyda ni i ddweud. A hefyd, Cyffroes iawn. Mae Lauren, y uh, cyn gyflwynydd, yn mynd i fod yn ymuno gyda ni fan hyn ar y Zoom. So, uh, sticwch gyda ni am y ddwyaf nesaf er mwyn clywed gan Lauren a chlywed llwyth o gerddoriaeth. Felly, um, un pwnc llosg wythnos yma yw os well da chi un neu dau fel o'i pasg mawr moethus neu nifer o oeau Pasg bach. Griff, beth yw dy farn di? Wel, mae'n mae e'n bwnc uh, dadleuol iawn, yn sicr. Fi'n credu, fi'n credu nes i sôn wythnos diwetha, bod fi wedi cael un masif Ferrero Rocher un flwyddyn, a fe'n disappointment masif. So, am y reswm yna, fi'n credu bod fi'n mynd i fyna am lot o rai eitha bach. Just o ran, E, blwyddyn yma, mae gen i ddau eitha bach, fel dim y ddau masif yna ti'n gallu cael. Um, fi'n teimlo fod mae hwnna erbyn hyn yn fwy na digon. Pan ni'n fach, fi'n gwybod bod wedi dweud bod fi eisiau ddau masif, ond fi'n credu erbyn hyn, mae hwnna just yn bit too much, so fi'n mynd i fynd am y ddau bach. Ond mae hwnna'n lot, fel fi'n dweud bod lot o rai bach. Bysa well da ti lot yeah, o roi fel, fel, fel ar Easter hunt.
Lot fawr. Wel, um, o, oh, fi'n mynd siwr. Fi'n credu, uh, mae, mae gyd lan i faint chi'n gallu bita, faint o siocled chi'n gallu bita ar unwaith. Wel, i fi, fi'n bita o ie pas pryd ar unwaith. Fi'n gwybod bref fan yn cymryd fel blwyddyn i bita o ie pas ge. So mae'n am wahanol obviously. Ond um, na, fi, fi jyst angen cwpl o rai eitha bach, a wedyn fi'n Ydych chi'n neud fel, ydych chi'n neud hunt pasg? Um, weithiau, os fi, um, fel arfer fi yn mynd i ti Kevin Dryd fi am y pasg, a maen nhw yn eitha bach, so ni fel arfer yn, ond blwyddyn yma gan bod yn amlwg ni methu mynd, sa'n cred, ni siwr bod ddim yn mynd i wneud hwnna. Ond um, fi, as in fi yn fel arfer, os bydde, tys fi gyda cefndryd fi, byddwn ni yn. Mae'n anodd.
Mae chwer fi yn absolutely carry um, helfa bwyau pasg. Efe dyna beth yw? Helfa? Ond yeah. fi, sa'i di wneud un ers fel 2016 sa'n credu, felly sa'n credu fi'n mynd i wneud un eleni. Wait, na. fi ddim wedi wneud un bore yma. Trio esgus bod ni ddim yn pre-recordio raglen.

Ie. Um, Symbolaeth o fywyd. Ie, yeah, um, beth yw fy marn i? Yeah, Ti'n mynd i gofyn fy marn i? O ie, beth yw dy farn di, Evan? O, wel, Griff, mae well gen i um, ychydig o rai mawr, achos wedyn, ti'n lli mwynhau nhw, a wedyn, nhw ddim yn para trwy gydol y flwyddyn. A maen nhw'n neis, a ie, yeah, a maen nhw'n... Achos ti'n lli cael siocled unrhyw bryd, Ti'n gallu mynd lawr y siop yn ôl dairy milk, ond o iei pasg, mae'n rhywun bod yn bach yn special, fi'n gwneud. Ie, yeah, digon teg. Fi'n fi gweld dy farn di, a fi'n parchu dy farn di. Diolch.
Beth yw eich barn chi? Gyda chi ni wybod dros text. Wel, wythnos diwetha, gatho ni Harry yn ôl ar y raglen, sy'n gyn-gyflwynydd am ar Sesiwn Sil. A ni wedi parhau, fi'n credu ni'n mynd i cael bach o uh, run griff o gael cyn cyflwynwyr Sesiwn Sil ymlaen. Chos wythnos yma, yeah. uh, gas y pwys i ni ar galwad Zoom. Lauren! Helo!
Sut wyt ti? Helo! Iawn, diolch.
Iawn, diolch. Sut wyt ti?
Ie, dwi'n iawn. Bach yn wyed fod nôl ar y rhaglen, uh, amgylchiadau yeah. bach

Ie, yeah, fi. Ond mae'n mae brofiad gwahanol iawn wneud y raglen ar Zoom. Ie. Yeah.
Fel arfer, yeah. dim angen fel edrych yn neis i bod ar, y, bod ar y radio. Ond oedd angen ei gwallt fi hen, heddiw, boys. Nhw wedi gweld ti. Nhw wedi gweld ti ar y radio.

Ie. Eitha cŵl yw.
Mae yn cŵl. Fel, mae jyst yn mynd dros pen fi. Oedd e trio fel esbonio sut mae'n mynd i roi hyn ar y radio. A mae jyst fel... Dros pen, ddim yn deall.
Ie, fi'n fi fel cyfrifoldeb yna i gyd i Evan, cos does gen i Ie. dim syniad sut mae teimlo fe'n gweithio. Stress my technical abilities just to join the Zoom call. O'n i fel, sut mae hyn yn gweithio?
Yy, Mae'n wych cael ti'n nôl, Lauren. Um, a byd ni'n sgwrsio llawer mwy yn ystod y raglen. E, ni'n ôl nawr ar ôl y gan diwetha. A um, os chi'n cofio, uh, cyn y can diwetha, mae Lauren yma gyda ni. Sa'n gwybod pan byddwch chi wedi anghofio, ond sy'n gofyn bod chi wedi. E, felly, Lauren... forget me. yeah, exactly. Yeah. So, um, beth i bod yn neud ers i ti adael sesiwn syl? Fi'n gwybod bod hwnna'n cwestiwn eitha feig, ond just beth o ateb feig, Gosh. what have you been up to?
um, Wel, nes i dechrau yn y coleg, yn coleg y cymoedd, yn neud iechyd y gofal. Yeah. Um, just gweithio jobs, really. Nes i dechrau swydd newydd gyda'r UR, yn really exciting. A na yeah. fe, really, gweithio, mynd, mynd i'r coleg. Fel oh. bach yn boring.
Wyt ti'n um, mwynhau'r cwrs yn y coleg? O oh, ie, yeah, dwi'n rili joio'r cwrs. Fel, yeah. dwi'n lo, mae'n lot well na, well na chweched, meddwl. Ond dwi ddim yn gwybod, cwrs dwi bach mwy hun nawr, fel yn y chweched, ond ni'n siarad yn gynharach, fel, oh, Ond oedd chweched jyst yn joli i fi. Wnes i ddim wneud unrhyw gwaith o gwbl. Fi jyst yn chwarae gyda'r amser. Ond fel, nawr dwi yn y coleg, a fel, obviously mae gef- mae gen i ffrindiau yn y coleg, ond timod, pan mae ffrindiau ysgol, mae ti ti nabod eich gilydd am blynyddoedd a mae pawb yn jyst chwarae gwmpas, ond yn y coleg mae pobl mwy fel wneud y gwaith gwaith yeah. Ie. meddwl. So, ie. Yeah. Ond dwi'n dwi, dwi really, really lico um, y cwrs a twa, best decision I've made, really. Ti'n gallu dysgu ni ychydig o iechyd a gofal? Oh, god, yeah. oh my god, mae'n mynd, mae mynd allan am tri eiliad. Hmm? I think technical difficulty there, naeth rhywbeth, rhywbeth dod lan ar y sgrin. Um, mae'n mynd mas mewn treiliad neu rhywbeth ar y Zoom. Oh. Is that?
Weird. Ydy e wedi bod yn treiliad? I don't know.
Yeah, fel countdown. Oh, I don't know. Um, okay. Beth oedd y cwestiwn iechyd y gofal? o, oh, mor proffesiynol. Um, yeah, be, be... Mae wedi bod yn miser sy'n fod i'r coleg. Sa'n gallu gofio.

Yeah. Fi wedi bod yn dysgu lot am fel um, legislation laws a pethau fel na. A, um, uh -huh. Mae fel un edrych gwahanol, so fel un yn nhw'n safeguarding adults a fel sut i gweithio gyda pobl newid, no, vulnerable.
Uh, yeah, mae... So, fi'n siŵr beth yw'r gair hwnna yn Gymraeg. Ie, yeah, fel sut i gweithio gyda pobl yn newid, fath o'na, a fel beth yw rheolau a you know, ar legislations mae angen dilyn a pethau yna. Mae'n ma interesting, mae'n interesting. Mae mm, fel... Stand... Good stepping stone mynd mewn i nersio, achos os, os es, es i o chweched strict mewn i nersio, bydd gen i ddim clyw, ond mae'r iechyd y gofal yma, mae'n really... ti jyst yn dysgu lot mwy am y pont, ti'n beth meddwl? Ie. Yeah. Fel...
yeah, ie, fi'n deall. Bach o disadvantage os ti'n mynd i'r chweched, dwi'n meddwl, os ti eisiau bod yn nyrs. Hmm.
Diddorol. Yeah. Wel, os chi eisiau bod yn nyrs a chi'n gwrando ar raglen, chi'n awr yn gwybod beth yw'r peth gorau i wneud.
a ni eisiau wneud, a dde fel um, access course, and access to healthcare course yn y Coleg oh, yeah. Camoedd. Ond o'n i ddim digon hŷn, oedd angen bod yn 19 ac oedd o'n i'n 18. Oedd e fel, oh, you don't have enough life experience. O'n i fel, beth?
Weird. 19 yn rhy fod. Ond ie.
Ie, really, really, really odd, yn dweud. Mae'n random iawn.
blwyddyn, mae'r access course ddim ond blwyddyn, ond mae'r um, cwrs iechyd y gofal yn dau blynedd, ond hwnna'n ffain. Fel, yeah.
ddim pa. Da iawn. Mae'n swnio fel ti'n cael hwyl ta? Diolch, sut mae'r chweched yn mynd? Good, wel, ddim yn y chweched. Yn dda.
O'n i... Ie, oedd e yn mynd yn dda. O'n i actually yna. actually yn yr ysgol, ie.
Ie. Pobl dal yn neud pethau fel steddfodau a pethau fel na?
Ddim yn lani. Mae ma popeth off for the moment. O oh, ie, yeah.
lol. o fel, yeah. beth am blwyddyn diwethaf? O oh, no, ni'n ysgol blwyddyn diwethaf. Does dim... Um... oh my god! Does dim sports day blwyddyn diwethaf?

Achos ti'n cael O, haf. fe, dyna beth digwyddodd. Ie. O, yn teg. Reit, fi'n Really credu- out of sorts.
Fi'n credu iawn i'r gan nesaf nawr. Felly, diolch Lauren am, am dysgu ni am dy fywyd ac am iechyd a gofal. Uh, ac am sut i fod yn nyrs. Nawn ni gyd ystyried dy gyngor gwerthfawr. Reit, mae yn diwrnod y Pasg. Diwrnod y Pasg? Sydd y Pasg? Ie.
Pasg Mae'n hapus. sil y Pasg pan fyddwch chi'n Pasg hapus. gwrando ar hwn. Ie, yeah, Pasg hapus. So byddwch chi'n gwrando ar hwn ar sil y Pasg, a ni'n recordio hwn ar ddydd Gwener y Groglith. So, really, pa, Beth yw hwnna? you can't get any more Pasg than Ie, this. gwir- gwir- So, heddi yw'r dydd. Be maen nhw'n meddwl?
Dydd Sorry. Gwener y Groglith. Um, okay, so, fi'n credu peidiwch cwrto fi ar hwn, ond fi'n credu taw heddi oedd Iesu di marw ar y groes. O, oh, right, so, okay.
Heddi ni'n cofio marwolaeth Iesu ar y groes, a wedyn di syl, yw, fi'n gwybod taw di syl yw pryd ddath yn ôl yn fyw, a dyna oh. pan ni'n bwyta o ie, achos mae o ie yn symbol o fywyd newydd, a dyna pan ni'n bwyta o ie. Efe, dyna beth ni'n... Ie. Yeah. Ddim yn gwybod hwnna. Fel... Ie, yeah, mae gen i...
Sgir stori, yes, i yn fel Sunday School pan o'n i'n ifanc, ond sa'n gallu gofyn unrhyw beth. Ie.
Fi'n fi cofio fel stori Nadolig a stori Pasg, a fel, that's about yeah. it. Yeah. Ond, um, a Adam and Eve, yeah. falle. A arch nhw. Ie, waithio on a good day. Ie, arch nhw. Actually, dylai fi gwybod mwy na hwnna, achos fi'n neud lefel A at gref. So dylai fi gwybod eitha lot o stori sy'n iesu, ond fi ddim. Whoops. Ond, um, yeah, so... Ie, yeah, fi'n gwybod. So, os gyda chi, o ie, pas, gylenni?

Wel, angen ti fi yma, sy'n dyn i oed. fi, guys.
Sdim oed gyda fi. How dare you. Ti'n gweld pan ni... Fi ddaeth ti'n mynd i brynu o'i cyn, uh, cyn di seal. Ydy, actually, sa'n siŵr os bydde hwnna'n cyfri fel essential travel. Essential shop yn oed. Gallti ddadle.
Ie, gallti ti ddadle bod e'n. Wel, pan mae mam yn wneud fel weekly shop ni, wel, mae'n gallu just pigo un lan, you know?

Can't see it under the weave. It blends in. yeah, mae'n fel shrinks yn dy wallt. Felly, um, fi a Lauren a Griff newydd fod yn trafod pam ni'n meddwl bod y coronavirus yma wedi digwydd, achos ni methu, ni methu just derbyn bod um, rhywbeth fel hyn jyst yn digwydd at y blwydd. Felly, beth, beth yw dy theori di, Lauren? Um, fi'n meddwl bod popeth yn digwydd am rheswm, right? A cross my heart nawr, dwi'n rili really meddwl bod y bydysawd wedi... Mae'n ma anodd dweud, fel, dwi'n meddwl bod hyn wedi digwydd fel ffordd o'r bydysawd i dweud wrth pobl jyst i arafoch lawr ac i, you know, stopio pollution a fel nes i byd eang a pethau yna. Dwi'n rili really meddwl bod hyn yn digwydd am rheswm. Na ie, fi, fi, fi yeah. cytuno fod popeth yn digwydd am reswm. A fi'n credu mae'n ni'n gweld o ochr cadw'n hawl mae'n hyn i gyd. A fi'n credu mae'n da bod pobl yn dechrau gweld um, blaenoriaethau nhw eto a dechrau mm. treulio mwy amser gyda'i teuluoedd a maen nhw'n llai prysur. a mae pobl jyst, mae lot, so, sa'n siarad am bawb, achos obviously mae'n hawdd fod yn eitha uh, trist yn y cyfnod caled yma, mm, ond mm. mae pobl, mae lot o bobl yn ymddangos yn hapusach.
Ie, yeah, fel yeah. ffrindiau fi, a mae pawb jyst i radd i lawr a fel gwario amser ar ei hunan a wneud pethau fel maen nhw eisiau wneud a fel mae pawb 'di dechrau wneud yym ymarfer corff, mae pawb 'di dechrau darllen yn pethau na oedd mae pobl ddim yn cael amser i wneud yeah, uh, mewn bywyd.
Hyn oed pethau fel gwylio ffilms. Ie, yeah. yeah, fel gwylio ffilms a ymlacio, gwylio Netflix, yeah. fel...
Ie, yeah, mae'n... Er bod e ddim yn amlwg yn sefyllfa fel ideal o gwbl, mae angen edrych ar yr ochr cadarnhaol o bethau. A mae e wedi rhoi cyfle fel completely unigryw, dyn ni beth yn mynd i gael eto i just stop o dyn ni'n neud a just ymlacio am tyn bach. So ie, yeah, yeah. fi'n credu mae ma angen ystyried yr agwedd yna o bethau hefyd. Ie, yeah. yeah, fel, fel ti wedi dweud, mae'n hawdd iawn i fod yn drist, a fel yr wythnos cyntaf, oedd angen i fi just aros yn safell gwely fi, oherwydd oedd gen i symptoms o'r o'n i ddim yn gwybod os oedd hmm. gen i coronavirus, ond oedd gen i symptoms. So oedd angen fel ynysu yn ystafell fi am wythnos ac o'n i'n just yn fel really, really drist. Ddim yn gweld unrhyw un y peth yna. Ond now just like, I've got used to the fact I'm in the house a dwi actually yn mwynhau fel, ydy dwi treulio amser gyda teulu fel, fel arfer. Mae pawb yn brysur a ni ddim hyd yn oed yn ca'l bwyd gyda'n gilydd, ma' pawb jyst ar schedules completely gwahanol yn tŷ fi. Ond ni 'di ca'l fel pub crawl o amgylch tŷ fi. Ni 'di ca'l fel mae gen table so ni'n ca'l fel pool tournaments yn atig fi pethe fel 'na fel... Waw. ...mae rili bonding you know eitha dda i teulu fi. Ie. A lot o... Ie.
argument to. Ie. Byw bwyd.
Mae'n swnio'n amazing.
A, f- ie, yeah, fi wedi cytuno, like, mae pobl yn gallu fel treulio amser gyda'i teulu nhw, mae'n ffordd nhw fel byth wedi o'r blaen, falle. Ie, ie. Oh, mae'n wych. Fel ti newydd codi fy ysbrydion, Lauren. Fi'n fi, fi teimlo lot yn well am y sefyllfa o ganlyniad i ti. There's Diolch light at the end of the tunnel.
yeah, exactly.
Silver lining. Felly, ni fi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar sesiwn syl. O. Oh. O, oh, mae angen fel rhyw fath o bottom fel bach yn oed. O, ie. Ah, na ni, na ni bydd sali mewn bottom pryn ni'n mynd nôl.
Sound effects button.
Mae nhw'n swnio fel syniad amazing.

Ie. Yeah.
Sut ti'n teimlo bod um, ni hanfawr trwy dy raglen yn ôl? O, oh, mae'n drist. Dwi'n really, really, really colli'r sioe ma. Fel, oh, bydd angen dod yn ôl i'r studio. Ie, yeah, wel, gei di dod yn ôl unrhyw bryd. Unrhyw bryd ti eisiau dod yn ôl. O, oh, fab.
na, definitely mae angen neud e. Yeah. Fel, mae bywyd jyst i bod mor hectic, dwi jyst ddim di gael amser, ond dwi'n mynd i creu'r amser i dod nôl ar y rhaglen. Ah, oh, awesome.
Wel, ni'n edrych ymlaen am um, lwythio raglenni gyda ti yn y dyfodol. Right, awn ni'r newyddion nawr, a byn ni'n nôl um, ar ôl y newyddion. Croeso nôl, um, mae dyn ni llwyth ar eich cyfarchu yn yr ail awr yma'r sesiwn syl, mae dyn ni y cwiz sydd yn gyffroes iawn. Ti'n ymlaen am y cwiz, Lauren? Um, Ie, yeah, ond fi'n nerfus. Wedi dweud, yw general knowledge fi ddim yn dda iawn. Mae'n mae ffain. Bach yn embarrassed.
na, i, na i trio fy ngorau i roi cwiz eitha neis i ti. Ond um, mae ma hefyd eisiau cofio, o'r blaen, ni wedi cael pobl yn cael fel 0 mas o ddeg a un mas o ddeg a stuff. So, so bydd e'n ffain. Mae pobl yn used i pob math o sgôr.
Fi'n credu nes i'n eitha wael wythnos diwetha. Be ges i wythnos diwetha, Griff? Efo pedwar?

Mae yna anodd, mae yna'n gym rili dda ddo.
Felly, ie. Yeah, yeah, ni'n hwnna. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi yn rai lawr gan cynnwys y gêm. Um, felly, mae lot o um, anticipation sa'n siŵr beth y gran yn Gymraeg, ar gyfer y gêm. Na fi. um, ond mae dyn ni llwyth o gerddoriaeth a sgwrsio ar eich cyfer chi, felly aroswch gyda ni. Felly, Griff, wyt ti'n barod am dy tro ti yn y cwiz? Ydw, ydw, fi'n meddwl. mae gem, uh, mae rheolau'r cwiz yma yn hawdd. Mae'n rhaid ti ateb y cwestiwn blaenorol. Felly fi'n mynd i ofyn y cwestiwn yeah. gyntaf, a ti ddim yn ateb, ond yr ail cwestiwn, ti'n ateb y cwestiwn gyntaf.

Pwy ysgrifennodd Romeo and Juliet? Ar ba ddydd bu farw Iesu?
Shakespeare.
Pwy ysgrifennodd y rhaglen deledu Sherlock? Dydd Gwener y Groglith.
Pwy sy'n chwarae Jack yn y ffilm Titanic?
Sa'n siŵr.
Beth yw'r elfen mwyaf ysgafn ar y tabl cyfnodol? Leonardo DiCaprio. Pwy yw ymgeisydd y Blaid Democrataidd ar gyfer etholiad arlywyddol Unol Daleithiau America, Lenny? Hydrogen.
Ah.
Pwy sy'n canu'r gan Say So?
Wel, dwi e ddim technically yn confirmed eto, ond ni'n gallu bod yn eitha sicr taw Joe Biden yw e.
pa ynys sy'n cael ei adnabod fel Mam Cymru? Doja Cat.
Pwy enillodd y Tour de France yn 2018?
Ynys Môn. Pwy yw'r weinidog iechyd yng Nghymru? Um,
o'n i'n meddwl mae 2017 oedd Geraint Thomas, ond sa'n gwybod am unrhyw un arall, so na i just Geraint Thomas. Uh, yeah.
A pwy ysgrifennodd Romeo and Juliet? Fi ddim yn siŵr.
Da, da iawn. okay.
Cwestiynau gwyddonol a cwestiynau polit politics yna. Ie, fi'n gorfod um, cofio nôl at tygau i gwyddoniaeth. Fi wedi dyleu mwy afrif o hwnna mas yeah, o fy nghof. long gone.
yeah.
Unrhyw beth bioleg a ffiseg, completely gone. Ond fi'n hoffi cemeg, so fi kind of yn cofio.

Okay. Reit.
Ni nôl am tro Lauren ar y cwiz. Wyt ti yn nerfus, Lauren, neu wyt ti yn bari barod? Bari barod, dwi'n lygo hynna. Ie, yeah, dwi'n bari barod. Okay, cool. Ti angen i mynd dros y ddeolen wrth eto, neu ti'n, have you got this? Um, unwaith eto, jyst i fod yn siŵr. Uh, okay, so byddai'n gofyn cyfres o gwestiynau, a gyd ti angen neud yw ateb y cwestiwn blaenorol i fi'n mynd i gofyn. So, pan fydda i wedi gofyn y cwestiwn cyntaf, paid ateb, a wedyn mm. ateb y cwestiwn cyntaf ar ôl i fi ofyn yr ail un. Mm. Okay, barod? Okay, right, yeah. Okay.
Mm. Pwy yw prif weinidog Prydain? Ym mha sioe gerdd mae'r cymeriadau Elphaba a Glinda? Boris Johnson.
Pwy sy'n canu'r gan Bodak Yellow?
Wicked.
Um, beth yw lliw y wal yn studio GTFM? O, oh.
pas yn gwybod.
Ym mha dref yng Nghymru roedd Evan James a James James yn byw?
Oren. Um, uh, pa, pa ymarferydd theatr oedd wedi creu theatr o greulondeb? Pont y Pridd.
Uh, pa actore, uh, na, sori, pa iaith sydd yn cael ei siarad yn yr Ariannin?
A to.
Uh, pa actores sydd yn chwarae'r cymeriad Captain Marvel?
Sbaeneg a Chymraeg. Uh, sawl gwlad sydd yn ffurfio'r Deyrnas Unedig?
Dwi ddim yn gwybod. Beth yw prif ddinas Ffrainc?
Gawn ni cyfri. Pedwar. Uh, pwy yw prif weinidog y Deyrnas Unedig?
Paris.
Da, ti'n ei wych fyna. So nawn ni uh, aros tan ar ôl tro Efan er mwyn cyhoeddi beth yw'r sgôr. Okay. Ond uh, ti'n gwneud lot yn well na mae'r ma, ma mwyafrif o bobl yn neud yn y cwiz. Oh, so, da iawn.
Reit,

Pwy sydd yn chwarae yr arlywydd yn y rhaglen The West Wing?
Hedfan.
um, sawl coridor sydd yn Ysgol Gartholwg?
Dydw i ddim yn siŵr. Oh. Uh, ym mhawlad mae'r ddinas Krakow? Fi'n credu dyna sut ti'n dweud e. Okay, Nes i trio cyfri nhw, so falle, falle bod ateb i ddim yn hollol gywir. Gen cyfri. Ond fi'n okay. meddwl bod e. Un, dau, tri, pedwar, pum, chwech, saith, wyth, naw, deg, deg?
Ie, yeah, na i just assume bod ti'n siwr. Nes i gyfri na, ond na siwr fod dig. Uh, beth yw'r yw llinell olaf yn y nofel i ble raeth hael y bore? Azerbaijan. Um, sawl eiliad sydd mewn munud? Oh, llinell olaf. Um, hmm, um, Ife... Ife... Mae yna lle i ble aeth Hywel bore? Ie, yeah, fi'n mynd i ble aeth Hywel bore. Na, oh, um, sa'n cofio. Ym ha flwyddyn dechreuodd y rhyfel byd cyntaf? 60. Uh, pwy sydd yn chwarae Hedd Wyn yn y ffilm Hedd Wyn?
1914.
Yym, pwy yw'r hynaf? Kim Kardashian, Kourtney Kardashian neu Khloe Kardashian?
um, wait, oh, beth yma? Um, mm, Mae'n chwarae like, y gain Fantastic Four. Um, na. na.
na, na, na, mae'n hyn. Oedd yn Titanic.
Na, fi'n meddwl bod ti'n meddwl am yr actor cyntaf o Gymru ti'n ti gallu meddwl am, a just assume ond mae fe yn chwarae Hydwyn. Na ddod clyw ti, ti'n wrong. Nid Johan Griffith yw e. Ah. Um, fi, fi ddim yn siŵr. Fi di astudio hyn fyd, ond dwi'n gallu cofio fe. Fi ddim yn siŵr.
Oh, class film.
Beth yw enw ar lywydd Ffrainc? O, mae'n rhaid i fi meddwl cwestiwn blaenorol nawr. Oh. Fi'n credu oedd un o'n i'n gallu ateb. Mae'n rhaid clyw i ti.
Mae'n rhaid clyw i ti o ran y Kardashians. O oh, ie. Yeah.
Oce, okay. fi ddim yn actually gwybod rhaid i hyn, actually. So fi'n mynd i geso uh, Chloe. Um, a wedyn, yn ôl Nicki Minaj, beth oedd Starships fod i'w gwneud? Uh, Emmanuel Macron. okay, da iawn. So, y ti'n mwyn rhoi'r sgwr nawr, neu ti'n mwyn aros tan yr ôl y gan nesaf? Yn mwyn bod bach o anticipation. Um, gan, dwi'n meddwl. Ie, yeah, nawn ni wrth am gan.
Felly, mae pawb wedi bod yn aros mewn anticipation. Ni dal ddim yn gofio beth yw'r gair anticipation mewn Cymraeg, ond nawn ni cadw parhau ddweud anticipation. Um, Mae'n un theme trwy gydol y sioe. Ie, gallwn ni enwi'r raglen yma yn hmm. anticipation. Anticipation, ie.
Yeah.
Felly, okay. Oce, okay, fi'n gwybod sgwr Griff, a mae Griff yn gwybod sgwr fi a Lauren, felly... Ydw. Oce, okay, so ti eisiau dweud sgwr fi... Ti eisiau dweud okay. sgwr fi yn gyntaf, a wedyn na i weid ble fi wedi pleiso okay, o fewn okay, okay. Oce, okay. so okay. nes i gael...
Wyth.
Wyth! Ah. So mae hwnna'n So mae hwnna'n golygu bod fi wedi dod yn gydradd gyntaf. Ooh. Oh. Gyda. Gael cael drum roll arall, please. Gyda Lauren. Hey! A'r Evan di cael pimp. Pimp, dyna gyd. Ond...
Dyna, mae pimp dal yn sgôr, uh, sgôr gwych Evan. Mae eisiau ti fod yn falch o dy hun. O, oh, dwi'n lygo hynna.
Confidence yeah. yeah. dwi'n lygo fe. Ffrindag. Exactly, ie. Yeah. Diolch, diolch yn fawr. Ond, um, nes i roi eitha lot o cwestiynau fel, byddwn i ddim wedi disgwyl bod ti'n gwybod, fel yr un am Hedd Wyn, o'n i'n gwybod bydde ti ddim yn gwybod hwnna. Ie, yeah, ddim yn gwybod hwnna.
O'n i ddim yn gwybod y Kardashians. Ie, yeah, i fod yn deg, oedd un Efain yn rili anodd i gymharu un fi.
Ie, wel, fi'n licio roi rai cas i Efain fo. Ond nes i roi'r kind of mixture fel lot o rai eitha anodd, a lot o rai eitha hawdd. Ie, oedd un...
Y ddyn yn gofyn sawl eiliad sy'n ma'n munud, o'n i'n gallu ateb hwnna. Ie. Yeah. Yeah, Wel, bydden ni wedi poeni tyn bach os ti ddim yn gallu ateb hwnna. okay, so, bore yma, o fi'n gwylio raglen o'r tledi o'r enw, um, fi'n cred mae enw ef Health Check UK, neu rhywbeth, rhywbeth along those lines. Um, right. A oedd e jyst arno, sort of yn y background, so nes i watch fe. A o'n nhw wedi gwneud fel study arno fe, a ni'n meddwl oedd e'n really ddiddorol. O'n nhw'n uh, dweud bod studies yn dangos ta'r ffordd gore i um, cynyddu fel uh, iechyd meddyliol ti, fel gwneud a wneud e'n fwy cadarnhaol yw mm. trwy ddansio, which o'n i'n meddwl, wow. oedd hwnna'n oedd hwnna'n dod bach o surprise, ond oedd e'n dweud, um, oedd studies yn dangos bod dawnsio lot yn fwy effeithiol i uh, gwella iechyd meddyliol ti na rhedeg neu, uh, neu really?
unrhyw beth arall yna. Ie. Yeah. Really? So, ni'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Yeah, Falle so, mynd rhywbeth i wneud gyda cerddoriaeth. Ie, yeah.
falle. So falle bydd ni yeah. gyd angen trio dawnsio wythnos yma a gweld os ni'n teimlo'n hapusach erbyn wythnos nesaf. Mae'n jyst meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Ni ddim wedi disgwyl i dawnsio fod yn fel the number one thing. Na.
Dwi'n her i gwrandawyr um, session seal. Pawb... Yeah. Uh, yeah.

A o'n i jyst yn like, dawnsio i fy hun. Like, ni, os o'n i beth yn dawnsio flaen unrhyw un arall. Ond pryd ti'n dawnsio dy hun, like, like, base, o'n i ddim hun yn dawnsio, o'n i jyst yn like, neud i lan o lawr. A o'n i, eis i'n really hyper. A mae'n ma really, yeah, mae'n eithaf teimlo'n dda. Ie, like... yeah, pan ti'n fel, yeah. dwi'n mas yn ei peth fel hynna yn stafell gwely fi, fel pan yeah. dwi'n fel barod i mynd all yn rhywbeth a mae cerddoriaeth arno, dwi'n cael bach o bwgi a fel, I don't know, Mae'n rhaid mewn hwyliau dda fel i fynd mas, ti'n feddwl? Ie. Yeah. Ie, yeah, yeah. fi'n... Ie, yeah, weithio fi'n ei hwnna cyn ysgol, ond fi'n teimlo fe'n really blinedig fel cyn yeah. ysgol, a fi'n just ddim eisiau gwneud e. Fi'n rhoi cerddoriaeth arno. Cyn yeah.
ysgol? Fi'n rhoi fel wow. cerddoriaeth arno. Cyn ysgol, oh my god.
Roll up to bed i mynd i'r ysgol, ie. Yeah, so rai gynnu i fi dawnsio.
O na, fi'n fi cael fy ngorfodi i godi am saith pob bore. pan mae ysgol gen i, sy'n dewis gen i. Mm. So, mae gen i ddigonedd amser i wneud dawnsio.
oh, mae'n ffynnu. Beth oedd enw'r raglen?
Ie. Yeah.
Um, health Check UK, fi'n credu oedd enw'r raglen. Oedd e'n fel doctoriad jyst yn siarad am pethau da i wneud er mwyn cadw'n iach. A, um, oedd e'n BBC One? Nid yn unig fel...
Oedd, oedd. Nid yn unig fel iechyd corfforol, ond iechyd meddyliol hefyd, a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth rili really pwysig, felly dyn ni ddim yn edrych ar digon yn ystod yr amser yma, yma ond mae angen ystyried. So ie, yeah, yn rili dda, actually. Falle yeah. na i drio, na i drio dawnsio i weld os yw'n gwella fy iechyd meddyliol. Ie, gen i weld. Gwna hynny. Rho feedback i ni wrth ysgrifennu. Oedd hwnna'n tip dda. Gallwn ni gyd dechrau trio dawnsio. Um, nes i wneud, nes i wneud cwrs bach yma yn prifos, uh, tywed, step up course griff o'n i'n wneud. Um, ia, oedd ar iechyd yeah. a rhywbeth. Ond oedd yn dweud fel, mae, mae, mae tair agwedd i iechyd. Um, biolegol, yeah. uh, seicolegol mm. a chymdeithasol. A mae'r tair elfen yn dod at ei gilydd. So, so mae'n ma rhaid cadw mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau trwy pethau fel FaceTime a cyfryngau cymdeithasol. Yeah. Mae'n rhaid cadw eich hunan yn iach yn gorfforol, felly bwytwch yn iach, gwnewch ymarfer corff. A hefyd yn seicolegol, felly iewch am rhywbeth fel dro neu Um, neu... Oh. Yn y lan yn y ffona. So, yeah. Ie, dwi'n gytuno gyda'r peth fel cymdeithasol hwnna, ddo, fel un peth sydd wedi cadw pawb yn mynd i meddwl fel FaceTime gyda ffrindiau nhw a fel... Sa'n credu bys ni'n gallu gwneud hyn heb FaceTime? Na, neu fi. Bendant. Oh my gosh, oedd pen-blwydd nan fi ar dechrau'r wythnos, a na, naeth ni roi ffôn iddi hi a trio dysgu hi sut i FaceTime oherwydd mae hi yn y tŷ ben ei hun. Fel, amazing.
Yeah. She's yet to master it, but she's getting there. she's getting... Mae ma nain fi wedi gweithio mas sut i FaceTime yna, so mae hi'n oh, FaceTime o dad drwy'r amser.
mae ffrind fi, um, e, nath nhw dysgu nain nhw sut i FaceTime o fyd, A maen nhw... mae hi jyst ddim 'di gadael u- unrhyw un yn y teulu fel alone like ma' nhw constantly fel... ie ...y downside maybe yn dysgu ein yym... ie falle ...grandparents sut i Facetimo ond ie ni'n byw yn byd nawr fel ni'n lwcus gyda'r technoleg yma. Ie, 'sneb arall yn ein hanes byth wedi cael y tywed, y cyfle i wneud hyn. Na, na, na. Am pobl wedi bod yn siarad i ffrindiau nhw, like, nhw ddim wedi siarad mewn blynyddoedd. Achos sneb yn yeah. cael plant. Ie, yeah, a sneb fel... O'n i'n... Um, Ti'n gwybod Matt Johnson, oedd e arfer gweithio ar This Morning?
Uh, na, sy'n gwybod mm. Mae'n dod o Cymru. Mae'n, um, nath yn e neud live fideo ar Instagram um, ddoe gyda Tom, um, Giovanna Fletcher, so gwraig Tom Fletcher, ac o'n nhw'n dweud yeah. fel, gyda rhieni nhw a teulu nhw, fel, fel teulu nhw, nhw ddim di fel gweld am ages, mae fel, mae nhw mewn cysylltiad mwy nawr bod ni mewn quarantine, oherwydd fel, fel arfer, o, ni'n rhy brysur i fel wneud FaceTime neu cyrraedd nawr, ond dwi'n meddwl, ond fel, yeah. mae schedules pawb just Ie, yeah, yn wag. Neb yn brysur. A fel ni yn cael mwy o amser i gysylltu â pobl mewn fel... Ie.
Yeah. Um. Yeah. A mae'n ma wych bod ni gyd yn gweld fel ochr, uh, yr ochr cadarnhaol i hyn. A fi'n gael ei yeah. brynu cadw hwnna'n mynd. A fi sesiwn syl yma pob wythnos i trio cadw chi'n positif yn yr amser mm. galed.

By, by ni'n gwybod erbyn amser yma raglen pryd ni'n gwrando yn ôl ar ddisil. Byddwn. Ond mae'n mae rili dda bod ni dal yn gallu gwneud y raglen, fel bod ni dal yn cael sgyrsiau stwff, hyd yn oed bod ni'n methu gweld ein gilydd. Ie, yeah, methu cool. bod yn y studio, fel... Ie, yeah, mae'n cool. Mae'n dda bod ni'n gallu, gallu parhau gyda hyn, a fel Mae fel dod yn ymar di nôl i bywydau pobl, dwi'n meddwl, mm. fel... Bach yeah. bach ti'n. I'r radio, pethau na. Ie. Yeah. A yeah.
mae pwer radio yn fawr iawn, a mae'n gallu cael effaith mawr ar bywydau bobl. Ydy.
Diolch yn fawr am... Um, diolch yn fawr am ymuno gyda ni, Lauren. Fi'n gobeithio yeah. bod ti wedi mwynhau a bydde ti'n dod nôl eto cyn bo hir. O, diolch bois. Na, dwi rili 'di mwynhau hen- heno. Dwi rili 'di gael hwyl. A ie, yeah, pob lwc gyda'r sioe. Ti'n neud yn dda. Ti'n neud yn fab gyda'r sioe. Oh, diolch yn fawr iawn. Diolch.
Ie, der, Diolch yn fawr. der yn ôl unrhyw bryd. By'n ni'n hapus i gael Bendant, ti. Ie. yeah. ni nôl. Gret. Mae croeso i ti pryd bynnag ti eisiau dod arno. Diolch am rando. By'n ni'n ôl di syl nesa. Um, mwynhewch eich wythnos. A ffas capus.